Zo mi naawuni ŋun kam mi m-ba wulana ŋun taagi ma o niŋ vidiyo ŋɔ ni. ka o gba lee zo Naawuni ka wuhi ti bi niimbila ŋɔ maa yuli ka chɛ a ni nyɛ binshɛɣu ŋun yihi na ŋɔ maa wallaahi o ni tooi ku biŋ kaalim ka kpuɣi bilɛɣu n-yiɣi zuɣusaa so imaajin ka binkpiimbila ŋɔ ti kpe o ni ka o Annaŋula bilichinnima, yi kum daa pɔhim zuɣusi maa wulana, ŋun mi alaafee bɔri tim lana, achiika! Naɣila ŋun biɛra, ka ti ka n-ti ŋme ni puɣi zaŋ tiri bilichin kam zaasa ŋun be pɔhim maa zuɣu tabiri sɔŋ na. Eh, yɛlimaŋli ka dɛdɛ nyɛli ni a nyɛ doo ka bɛ ti boli a ka a bi saɣi. Ɛhɛn, bɛ yi boli a di simsi ni a saɣi. A kana ti yuli, a yuli vidiyo shɛli din ŋmɛ n-gari ŋɔ, di zuɣu n-ʒili ma maa. Eh, ti ba piri so yɛli ma ni ŋun kam mi ma ŋun kɔŋ ma ka o taagi ma niŋ lala vidiyo maa ni, ka n zo Naawuni ka kana ti wuhi bɛ ni neen so ŋun bala. Ti domi, a yuli bin so ŋun lu na ŋɔ, o gba zaa yi tontoosa nyɛla din bari biɛhigu puuni. Di zuɣu ka di chɛ ka n lahi ma ka di duɣi mɔni zaasa Ban saaniri WhatsApp saanirimi ka chɛ ban saaniri tini ba through Facebook, sokam kuli saanirila o ni tooi saani luɣ shɛli polo. To, amaa ka n na bi tooi nya saha ka na be vihigu puuni ni n kana ti yɛli yɛtɔɣa, to zuŋɔ di yɛtɔɣa ka n kana ni n-ti yɛli n yaa ta tariga. To domi gumachuɣu pɔrisirila o nini yɛ shɛli tariga. Di zuɣu ti gba zaa yɛrilimi ti milisi tariga, ti bi yɛri yaɣili ti milisi zuɣu, amaa ti yi leei yɛli ti tirila daliri. Hɛɛn. Dizuɣu di leei ti mali soli ni zaŋ yɛl yɛtɔɣ shɛli kpɛŋŋɔ maa. Niriba pam tooi kooliri ma ka bɔhira ti ŋmɛla naŋgbankpeeni ka ti di bɔri ni a wɔligila zaŋ ti ti. Yɛlimaŋli ka baŋ ni nyɛ ma n na nyɛla ŋun bɔhinda. Dizuɣu ti ni mi ni mi li shɛm bee ninkura ni yɛli ti shɛm. Naŋgbankpeeni ni ŋmɛri luɣishɛli polo nyɛla baŋdiba ŋmɛri tab naŋgbankpeeni. Baŋsim maa ka bɛ yɛn zaŋ ŋmɛri tab naŋgbankpeeni. Wula n-nyɛ naŋgbankpeeni maa? N yɛn ni binyaakaza bɛn mi, n yɛn tila daliri din chɛ ka di beni. Ka yɛli ni di kani ka a ti daliri din chɛ ka di kani, ka n yuli a daliri maa, ka yuli n daliri maa. Di ni yɛn wuhi din simsi ni ti zaɣ yino kam zaa sa, ti niŋ wula? N chɛli n dini maa ka doya dini maa, a daliri maa wuhi ni n chɛli n dini maa ka doya dini maa, dama a daliri maa di mali hankali gari n dini maa, ka mali nindeesim. Di niŋ ka m pala ninvuɣ so ŋun nyɛ ŋun bɔri heehee, talahi nyɛli ni m bahi nina ka gba kpuɣi yɛlimaŋli din yɛn chɛ ka di ku bukaata viɛnyɛliŋga. Dinzuɣu, yi yi ti ŋmɛ binshɛɣu naŋgbankpeeni Ti ni kuli ha tooi kpɛri puuni, ti dɔn ti ni na kara baŋsim. Yi ni nyɛ baŋdiba ka ŋmɛri nangbankpeeni ka ti ban ʒi ŋɔ, ti mi yɛn kama ti yɛli ni dini? A shi bini ka n gba ʒi, ka bɔ zuɣu yɛn tahi nangbankpeeni na mi na sunsuuni? Di yi ti niŋ ka nangbankpeeni din ŋmɛra ti mi mi, dini n-chɛ ka ti ŋmɛri nangbankpeeni maa? Karim ka n bɔra. Tɔlɔzuɣu, m bi niŋ shili ni m mini so ŋmɛ nangbankpeeni bee ni n kpe nangbankpeeni bɔhigu puuni, n na kari baŋsim. A yuli binniɛŋ ŋun paya ŋɔ? O yɛtɔɣa ka yɛn yɛli pɔi, ka naan kana ti yɛli ti viidiyo maa yɛtɔɣa. Lala binniɛŋ ŋɔ N daa ti yina ti yɛli binniɛ ŋɔ maa yɛtɔɣa kunduŋ m-bala maa, Shɛba ba yi ni naɣ yili, shɛba ba yi ni tandɔɣi nachin'naa, shɛba ba yi ni a faa sani, shɛba ni dikpini baɣisirigu, shɛba ni kula. O yuya galisiya pam. N yaa tatara ka m boli ma, shɛŋa beni ka m bi tooi boli paali. N daa ti yɛl o yɛtɔɣa ka m ba piri so kooli ma ka kana ti yɛli ma ni yɛlimaŋli ni m bolila bini so ni kunduŋ, ni ŋun gba ni niŋ o vihigu ni ka kunduŋ m-bala, ni lala bini so ni yɛli ma ni Dagbamba booni o la Anyirigbuna. Niriba ŋɔ nyɛ kundu ti ni chaŋ ti niŋ vihigu bin so ŋun paya ŋɔ gbansabila tingbanni laa bi ni o kani ti ni ni niŋ ti vihigu gbansabila tingbanni zaa o kani o bela luɣ'shɛli polo din mali maasim din mali yaa kamani o ni be luɣ'shɛli ŋɔ o bela luɣ'shɛŋa din mali maasim din mali yaa lala bini ŋɔ ŋubirila zahim di zuɣu m ba pirigaadaa yɛn ni di zuɣu ni bini ŋɔ nyɛ kunduŋ ni ni boli so maa ŋɔ naa nyiri gbuna ka bɛ booni kunduŋ na kuli bala wuu Ŋun bi tɛhi naa nyiri gbuna gba kunduŋ ka bi lan boli shɛm maa. Ka n ti daliri ka o nin yɛli ni kunduŋ maa ni o bi tooi guura ni ka baŋdiba gba zaa yɛl o gba zaa ni a yi nyɛ tɔha ka yɛn ŋme kunduŋ marafa ka bi ŋme li na o tooni polo ka zaŋ sipɔgu deedee ŋme li a yɛn ŋme o nyahi o ni kuli guuri yaɣa o ni daa yɛli yɛlima o daa bi ti ma daliri m mini ya ni o tooi guuri maa n ti lahi daliri ŋunkam tooi yuuni mɔɣiri binkɔbiri fuli a ku nya ka kunduŋ ku kari binka maa gbiŋli bee jɛŋ gbinni kariti bini chaŋ n karo hali ti gbaai o a ku nya ka kunduŋ kariti bini laa lala daliri n daa tahili ka o tooi zooi ka o kpɛri na tiŋ puuni maa. O bi tooi guura, o lee malila yaa ka mali anzalisi zaŋ chaŋ kpib polo. Ŋun kpɛrila tiŋpuuni na piɛri mini buɣim maa bi gba bi tooi guura, bɛ yaaya ka a nini yiŋ biŋkɔbiri bɛ yaa bɛ ninni. Ka ŋun kpɛri na ti bibiri lala dina nti lan tom pahi yi o bi o yi kana yɛn taɣi o a niŋ bini ni ka bɛ di ʒiri luɣ yiŋga ka o bi wi a laha. Di daliri n-daa tahili ka Kundo n-ku o zuɣu ka o kpɛri na yiŋ maa. Tɔ di zuɣu Kundo ŋuna ŋun mimi ka bi so gbaai ka o vari so ka o di bee ka o sɔɣi bi wi binshɛɣu, amaa ka o gba ku kari bini la kparibu laa hal ti gbaai o, Kundo bi tooi guuri laa. Ŋun lee mali la yaa ka mali anzansi karin kambɔra. A nya lala vidio shɛli din ŋmɛ n-gari maa? Niriba taai giri ma n-niŋ di puuni ka n-gbana niŋdi vihigu. Hee, tro n tuuli m-bala ka n gba nyu, n na ʒi nyu. To ni niŋ vihigu, n gba milisi puuni n gba zaa ni dihi ninvuɣ shɛb tabili zaŋ chaŋ ka bɛ nya ban nyɛ tɔhinima bɛn yuli lala binnɛŋ maa bee ni ka ŋuna binnɛŋ nyu. Lala bini ŋɔ bela luɣ shɛli polo din mali zo kara ni luɣ shɛli polo din mali dazɛt. Nimaani ka lala bini ŋo bɛ. Ti niŋla vihigu hali ti paai lala bini ŋo, o dirila kaman sali sahi tan baŋsi gulim guhi lala bini niɛma ka lala bini ŋo dira. Ka baŋdiba leei ni lala bini so ŋun dini yuun o maa dii niŋ ka di yaa binshɛɣu yɛn gbaag o. A ni nya gohi din be o ni maa, o yɛn pirila o maŋa, ka lala gohi maa ka di zaa yirigi. A ni nya binshɛɣu din yina chaŋ ti gbaai lala bini niɛma maa ka o lu maa na. Ka buɣi m-bala, ʒi m-bala, ni o nimbihi puuni ka lahi ʒi maa ka di yirina, ka di gba kɔtom zaŋ ti ŋmani kaman wɔɣ so beni ka ti booni o sapaɣa. O yi ti pili o lɔŋŋa ŋɔ ka tuhiri nintɔri maa, ninkura yi ni o nasara nyɛla di kpɛɣu nyini, di kpɛɣu nyini, di niŋ tɔm pam naali ni ti o be biɛhigu ni. Di bi kpɛɣu nyini ka kpɛɣu nina puuni di yɛn zɔmmi naɣila ban miri yɛtɔɣa m-be yoma, ka bɛ duli n-duli n-ti a ka a niŋ paɣa a ninni. Di bi ni a kuna naɣ duli n ka yɛn taɣiri paɣiri a nini hal ka lala lɔɣu maa zaa ti yi. Amaa di kpɛɣu nyini ŋuna, a kpaŋmi yɛn nyɛla dachɛra. Tɔ! Lala n-nyɛ lala ʒi shɛli o ni tuhiri maa, ka o noli ni ka o tuhiri li maa, ka o nyini ka di yirina. Baŋdi bi yɛli ni o nimbili puuni ka lala ʒini maa ka di yirina. O yi piri omaŋa, di nimaani ka lala ʒini maa yaa yina, ka di nyɛ poison. Di ku gbaai bi niɛŋ ka o lahi niŋ nyɛvili. Naawuni ni tooi gba zaa yɛli shɛli m-bala. Ka o naan lan tom pɔrisiri ka guma chuɣu la, o ni tooi kpɛri luɣ shɛli polo ka deei lala kala maa ka a kana o ka bi nya o. Bɛ yɛlita hal ti paai ni bɛ mi nyɛla balli zaɣ bɔbili Bɛ puuni shɛba beni, ayi, bɛ bi nyari gala, bɛ dɔɣirimi. Ka o ni o yim dɔɣibu puuni ka o ni tooi dɔɣi kaman dibaayɔbu zaŋ chaŋ kaman peta yinka, six to twenty-nine, ka o ni tooi dɔɣi ka naan chɛ bɛ ban nyari gala maa. Dinzuɣu naa maa bɛ ban dɔɣiri ŋɔ bana n-zooi gari bɛ ban nyari gala. Dinzuɣu lala bɛ niɛŋ ŋɔ, ka ŋuna bɛ niɛŋ m-bala. Ti yɛn ti o yuli, iŋ maa ka ti ŋma ʒiri ni o bela luɣ shɛŋa ni mali zo kara ni dazɛɛti ni be luɣ shɛli polo. M bi tɛhi nti bi mali li n-ŋuna. Di zuɣu lala bini ŋɔ din niŋ tɔmpam ni a nyoo gana. Wummioma viɛnyɛla mi yɛn ni o ka gana, yɛda n niŋ tɔmpam ni a nyoo gana. Din ka n ku kana ti zaŋ yɛli n followers zaaha naŋgban yiŋga, lala bini a ti ni ku yɛn yɛli tɔɣ shɛli zaŋ kpa lala bini niɛŋ maa puulo m-bala maa, yɛda saha shɛlikam, Mawula Miliɔn Garima ni gari so ŋuna, Naawuni mi o.